Salowmaleýkum hormatly ildeşler! Şu gün, iki müň ýigrimi altynjy ýylyň altynjy fewraly, hepdäniň hem anna güni. Hoş geldiňiz demokratik oppozisiýasynyň kanalaryna. Şu gün biziň gepleşigimizde ine Kensington Centeriň ýolbaşçysy Muhammet Döji gatnaşýar. Muhammet aga hoş geldiň, salowmaleýkim! Salamaleýkum, waleýkumessalam Murad aga. Salam watandaşlar. Şükür Allaha. Muhammet aga ýaramajak bolýa welin biz oňa dynç beremzok. Haky ýok dynç almana. Sebäbi diktatorlar Türkmenistany ogurlap gije gündiz ýatanoklar. Bizem şolara garşy göreşmeli gije gündiz. Muhammet aga. Efir başlamakak men bir näçe wideo görkezin onsaň ýuwaş ýuwaşdan sizden komentariýa soran i ýuwaş ýuwaşdan biz dowam ederis bolýamy kyn görmeseňiz. Ine serediň hormatly ildeşler birinji kadr ine Türkmenistan.

Indi kadra seredeliň. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň Döwlet adam üçindir! Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen ýörelgelere eýerýän agzybir halkymyz bu gün parahat we abadan durmuşda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ösüşleriniň ak ýolundan bedew bagtly ynam bilen öňe barýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagly, Arkadagly Gahryman Serdarly ýurdumyz ähli halk bolup agzybirlikde Iki müň ýigrimi altynjy ýylda-da uly üstünliklere beslenip gadam basdyk. Ine Muhammet aga indiki kadra geçmeýärka. Ýaňky bir ikinji görkezeniň bar-a Behdaşdyň ýoly ötýär. Mümkin mümkin mümkin Türkmenistanyň içinde ol nire aýtdygyň. Krasnowosk bilen Gazagystanyň arasyndaky ýol şonuň. Şol ýaly. Indi siz bir kommentariýa berseňiz, näme üçin şol ýaly ýollar bar? Men size başga bir ýoly görkezeýin. Ine, üns beriň şuňa. Ýene ýene ýollar bar ine. Gowja ýollaram bar, seýrediň. Ha, bir minut. Gahryman Arkadagymyz ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmek we bedewleri toý-baýramlaryň bezegi bolan at çapyşyklaryna taýýarlamak üçin amatly şertleri we howa gurşawyny özünde jemleýän künjekde, Gördüňmi ýollary? Bedew barýan ýollar. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasyndan binýat bolan täze Arkadag şäherindäki Aba Annaýewa adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna geldi. Bu ýerde Gördüňmi Muhammet aga, atçylyk akademiýasy bar, näme üçin adamçylyk akademiýasy ýok? Şol şol bir düşündirsene. Men bir gülmän muny aýdyp bilemok, sebäbi bu idiotlyk, Hudaý saklasyn. Muny aýdar ýaly-da aglasyň gelýär oturyp. Şonuň üçin ol orslar ironiýa diýer-ä, ironiýa bilen aýdaýyn. Şol gülmän aýdyp bolanok muny. Gahar bilen gülmän. Aýdalyňam. Murad aga men näme diýeýin şuňada şu şu bir sany bir param şol üçin-de biz düýbünden biz hemme zadymy goýup bir zat ýurdumyzy edeýin diýenimiz imminde şundan gelip çykýar-da. Şuny biz etmesek biz şu halka dönükligimiz onda. Şu zatlar görüp gelýär. Bir baý ýurt Halky şeýle ýaşamaly. Hemme zady Aşgabatda, Aşgabadyň töwereginde öz kontrolynda. Özem bir köpük peýdasy ýok. Bir köpük peýdasy ýok. Şol üçin hem Krasnowodskda halk häkimlige baryp, gyýykçyk edip, How siziň golfuňyz gerekkä? Aşgabatda uranyňyza bir on adam baranok, öz garyndaşyňyzy getirip oýnatmak üçin halkyň puluny şoňa sarp etýäňiz. Oňa derek geliň Krasnowodskiň içinde jaýlaň kirijelerini bejeriň, ýollary bejeriň, agyz suwumyz ýok, bir sany golf urandan şo taýda bütin Krasnowodska agyz arassa suw bilen üpjün edip bilýärler. Bolnitsalary, bolnitsala ýok, how bolnitsa barjak bolsaň Myrat aga ol gün bir wideo goýup neme Azatlyk radiosy habar berdi. Bolnitsa barjak bolsaň ýanyň bilen peç alyp barmaly. Ýorgan-düşegiňi alyp barmaly. Iýjek-içjegiňi alyp barmaly. Ýene-de bar-a, şo taýynyň poluny ýuwarýanok sanitarly zatlaňam alyp barmaly. Gözegine getir. Ähä şol ýagdaýlary, raýonny bolnisalaryň ýagdaýy. A bu sebäbi näme üçin? Aşgabatda urýan ha şol daşary ýurtdan adamlar ak şäherim Aşgabat ähä men etýän diýip näme etjekka ikinjiden pul gazanýar ogurlaýar. Başga ýerlerde etse o pula kontroly ýok. O tadäkilede peýda görjek. Şol üçin hemmesini Aşgabatda etýär diňe özi şo puldan ogurlyk etsin. Aýlyklary galdyryp bilýär, pensiýalary galdyryp bilýär, inwalitlere kömek edip bilýär. Hemme zat, ýöne edenakdyr. Dogry. Muhammet aga, pensiýalar awusyny ýapjak bolýar. Ine şoňa ýaňky atlaryna, pişiklerine, itlerine pul ýetenok. Pensiýalary ýapyp, ýagny şolary nahallajak bolýar. Men şu gün ýaňyja bir watandaşymyz bilen gürrüňdeş boldum-da. Türkmenistandan. Ine şo diýýär, Myrat aga, Marda diýýä, Itleri atlara ýaňky neme urdy diýýä-de. Baryp itleriň naharyny gördük diýýä-de. Itleriň ýaşaýşyny gördük diýýä. Itleriň, ýaňy köşklerini. Atlaryň köşklerini, atlaryň şertlerini gördük welin diýýä. Bize ol siňek basylan lýaşkaň yzyna durt diýýä-de. Ýaňky ol ýer ýaly. Bu bolsa atlary, pişikleri, itleri Onuň iýýän zatlaryny bizem neme edibilemzok, onuň şertleri, iýýän naharlary geň göräýmeliýä-dä, näme üçin beýle bolýa, şu atlara, itlere şeýle seredilýä, bize seredilenok şeýle diýip, Mary welaýatdan bir biziň ýoldaşymyz maňa sorag berdi, menem düşündirdim. Şu günki günde Muhammet Hydyrowyň aýdyşyna görä, Içeri işler ministriniň Türmedäki oturan adamyň bahasy ýigrimi teňňeden kyrk teňňä çenli, daşyndaky gezýän adamyň bahasy hiç zat. Şonuň üçin biziň bahamyz ýok Türkmenistanda. Hemme sistema, hemme adamlar, sen ilçihanaň başlygy bol, konsul bol, ministr bol, wise-premýer bol, MHM, ahrana, kim bolaýsyn Türkmenistanyň içindäki hemme hökümet atly wezipeli adamlaryň Ýagny, esasy işi iki sany adama gulluk etmek. Ataly-ogul. Ne halkyna, ne Konstitusiýa, ne bütin dünýä Türkmenistanyň gol çeken şertnamalaryna. Diňe iki adama. Men şoň üçin diýýän, Türkmenistanda döwlet ýok. Hiç hili. Döwlet bolmak üçin onuň gerbi, konstitusiýasy bolmaly. Konstitusiýasy işlemeli. Onuň, ýagny adamlary, jemgyýet, jemgyýet guramalary bolmaly, syýasy partiýalar bolmaly, jemgyýeti bolmaly. Bizde ýok ol atributlar. Bizde döwleti emele getirýän atributlar ýok. Bizde Aşgabada girseň Arkadag şäher bar. O döwlet däl-ä Arkadag şäher. Ýa onuň ýaňky atlaryň, pişikleriň, itleriň suratlary, şekilleri, ýagny köşkleri bar. Olam atribut däl-ä. Ýöne şo zatlar ösýär, halka gerek galanda hiç zat ösenok. Üns ber Muhammet agam. Otuz bäş ýylda iki sany diktator, indi hä üçünjisi ýaňky ogly. Manadyň hümmedisn hümmedini galdyryp bilmediler. Türkmenistanyň esasy instrument, ykdysadyýeti aýlaýan instrument, Türkmenistany döwlet atributyň biri manady, hümmedi galdyryp bilenoklar. Şony dollara baglap bir fiksirni ýa-da bir bazar kursuny sakla bilenoklar. Iki kurs saklaýarlar. Diýmek, ykdysadyýetde bular hiç zat gazanyp bilmedi, bular Türkmenistany batyrdygy bolýar. Eger-de Goňşy döwletler, hatda Afganistanda bir kurs bar. Daşarda, içerde gije-gündiz kurs bar. Özbegistanda, Azerbaýjanda hemme ýerde kurs bar. Ýaňky öz milli manadynyň, milli ýaňky mone diýilýär-dä, pulunyň dollara ýa beýleki Ýewropa walýutlaryna görä bir çalyşma kursy bar. Hawa, üýtgeýär, inflýasiýa bolýar, ýöne gije-gündiz şondan çalyşyp bolýar, legalna. Bizde näme? Legalno-ofisialno, ofisialny kursdan alyp bolmak, nelegalno, üns ber, nelegalno, biz şony bazardan alýas, nelegal hasabyna. Şu şul şul jenaýat iş. Şo jenaýat işiň kursy bilenem, jenaýat kursy bilenem biz Türkmenistanyň ykdysadyýetini towulýas. Olam hiç. Türkmen hökümedi gije gelip MHM'ler dollar alýa, bir bir milliondan iki milliona çeli dollar alýa, gidibem bazarda o bazarçylar bilen ýaňky elli tenge goýýaň galanyny şu kursdan sat diýip kursy kesgitleýärow MHM. Üns berýäňmi şuňa? Hany bazar ykdysadyýeti? Hany ykdysadyýetiň ýaňky kredit деньж sistemasy, hany o sistemalar, hiç zat ýok, döwlet ýok, puly ýok, puly bir kagyz, otuz bäş ýylda şular ýaňky walýutany ofitsialno çalşar ýaly edibilenoklar, gije gündiz baryp şony ýaňky ofitsialno ýagny hökümet edarasyna çalşyp bolanok, diňe gara bazarda, bizde şoň üçin hemme zat nelegalno, kriminal ýagdaýda işleýär. Çinownikler hökümetde ministr diýersiň, barýaň ofitsialnyý işe akça ýöräp, pul berseň böküp duraň. Diýmek nelegalna. Şoň ofitsialnyý atributlary diňe nelegal görnüşinde işleýär. Ine muňa näme diýjek sen Muhammet aga? Indi Murad aga ýaňky şu it ondan soň at meselesi boýunçada bula indi türkmen aty ýani ahalteke aty hemem Alabaý o dünýäde belli at, ýagny redki nemele, dünýäde-de olaň bahasy ýaman gymmat. Bular nefti, gazy eýelendiler, türkmeniň pagtasyny eýelendiler. Indi itine, atyna geldiler. Indi şolary öz kontrollarynda saklap, şolar reklama etmek üçin şolara hemme zat neme edip, Hemä podarka bermek üçin gowy. Beýleki döwletleriň ýolbaşçylaryna. Hemem satmak üçin gowy, şondan pul ýasamak. Hemem şolara bina gurup zat oň üstündenem gurluşykdan peýda görmek. Şol üçin näçe tarapdan şulara peýdasy bar. Bi türkmenleň bar zadyna eýe çykdylar özleri. Hemme zady öz hyzmatyna öwürdiler. Diňe şo girdeji üçin şu wagt şolary etýärler da aýtjak bolýan. Gaty dogry belläp geçdiň menem bir goşjak bolýan ine biziň hiç zadymyz galmady. Üns ber Muhammet agam. Ata babalaň taryhy ýok. Kitaplary aç gör. O Kerimgulyň goşgulary, Serdaryň kitaplary, Gurbanlyň kitaplary. Alkaş kakasyň muzeýi bar o merkezde uly bir ýapyk nime muzeý bar. Ine, Fransaň žurnalistleri girip, ýaňky skryty kamera bilen aldylar. Ol-ow alkaş adam, şony ýaňky perişde edip görkezýärler. Biziň däp-dessurlarymyz galmady. Biziň itlerimiz, atlarymyz galmady, şolar geçip gitdi. Onsoň şu gün ine watandaşymyz sorag berýär-de, şu dört adam dagy jaň etdi, näme üçin beýle bolýar, Murad aga? Men size bir zat aýdaýyn. Şular ýaly bolmaz ýaly biz näme etdik? Hiç zat. Ynanyň, Gurbanguly ogluny getirjek bolup plan çekip, bu işe çyk, bu işden bökdürip-bökdürip getirip goýdy, sesimizi çykarmadyk. Gyzyny getirýär, Sesimizi çykaramzok. Gyzy hökümediň hasabyna, ýagny biziň hasabymyza, biziň pulumyza samolýot münüp, başga döwletler bilen ýaňky duşuşyk geçirýär, Sinzapin, Azerbaýjanyň ýolbaşçysy bilen, ýaňky Özbegistanyň, Gazagystanyň, beýleki döwletleriň ýolbaşçysy bilen duşuşyklar geçirýär. Üns beriň, hökümediň hasabyna. Her duşuşygy üç-dört million dollar. Üns beriň, Posobiýalar pensionerlere, ýaňky ol çagly aýallara, studentlere on prosent galdyrmak üçin bir bäş million dollar gerek bir ýylyna. Şol iki waýažy, şoň iki eden waýažy doly ýapýar Muhammet aga, şo çykdajylary. Näçe waýaž edip ýör, aýlanyp ýör. Men size häzir görkezeýin, ynanmarsyňyz, ine serediň. Bul gahryman bolup ýör bul aýal maşgala. Bir minut. Bir minut, men size görkezeýin. A, pardon. Pardon, bärde däl. Hä, bir minut görkezeýin. Gahryman bolup ýör-ä bul aýal maşgala. Ine, sezin. Hökümetde işlänok.

Men bir zada düşünemokda ine başga bir prezident bolan bolsa gelýärdi şu zatda bul bolsa aýdym goýup halky mundan beter gaharyny getirer men düşünemok şul gurbanly bir bir binamyzyňam bir aňyr başy näme edýänini özi düşünýänkä muhammed Ýok, şol Mum şu reklama diýýär, antireklama bolup gidip otyr. Towguna, towguna tok diýen ýok-da bulam, şol üçin. Şol üçin hem aktiwistleri her nätdirip alyp gitjek bolýar. Hä, biz halky aýaga galdyrdyk, indi şu zatlary gürrüň edip başladyk. Şol üçin biz tutmaly, urmaly ýerinden urup otyryk biz ony. Şo sebäpden hem indi öz titräninden baş görüp otyr, gör, duýup otyr şu wagt. Muhammet aga, men ine ýaňky biziň watandaşlarymyza düşündireýin-ä, ýaňy dört adam daga jaň etdi, näme üçin beýle bolýar? Ogluny getirdi. Hiç zat diýmedik. Gyzyny getirdi. Aýlap ýör bütin dünýäde biziň hasabymyza. How, pikir etmäň. Seň tebigy baýlyklaryň ol Gurbanlyňky dä. Gurban bir nokadam däl. Bir deňiziň içinde bir damja-da däl. Hiç kim. Aýlap ýör. Hiç zat diýemzok. Biziň aktiwistlerimizi tutup alyp gidýärler. Hiç zat diýemzok. Günde kanunlar, kararlar hemme zatlar bozulýar. Diňe dil ýaňky görkezmeler bilen bular kanun bozup ýör. Imsim otyr. Onda näme üçin biziňki gowy bolsun? Näme üçin biziň bahamyz bolsun? Näme üçin bize üns bersin? Gurban gije gündiz durman gurluşyklar edip pul ogurlap ýatyr. Eger Gurbanguly biziň aktiwistimiz bolan bolsa, biz eýýäm ýeňerdik men. Bilýär, bilýär der bolardyk diýdi. Biz eýýäm ýeňerdik. Şu Gurbanguly ýaly aktiwistimiz bolan bolsa, DWT ýam ýeňerdi. Demokratik oppozisiýa ýeňerdi. Biz Gurbangulyça bolup bilemizok, ho, men ine göni aýdýan. Risk edip, gorkmady, ho. Risk edip, maşenşik edip, neme edip, pul ogurlap halkyň, halky ýaňky öldürip, tutduryp, gynap, Owadandepede gynap öldürip, hemme zat edýär. Prezidenti öldürip geldi. O prezidenti öldürdi gan hor. Eý, dogrudanam iki gezek gahryman diýseňem bolýar şoňa. Aý, dur, dur. Dur ýaly Muhammed aga, ne sen ne men edip bilýäs. Biz oňar bilmeris ony. Şoň üçin biz gahrymanam däl-de. Neme göz öňüne getir, Amerika näme üçin beýik Amerika? Göz öňüne getir, şu wagta çenli iki sany amerikan graždany Iki sany graždan biri medsestra, birem ýazyjy gözde immigrantlary gorap polisiýaň okunyň öwüne özlerini okladylar. Gözde polisiýa ile gelip şo immigrasionny polisiýa gelip şo immigrantlar tutjak bolanda özleri şolar bilen urşa girip özlerini öldürtdiler. Gör nähilli halk. Günde miting. Çala bir gara bir zat diýsele bütin şäri oda çekýärler näme gara nä adam dämi diýip. Çala bir zat bolsala köçede. Türmäde girýärler, urulýarlam, ýençýärlem, işdenem kowulýar. Şol üçin Amerika beýik. Häzir gözle Iranda şu wagt miting başlady da mitingde başlady. Otuz alty müň bäş ýüz adam öldi. Şolaň hiç haýsy gynananak meň geň galýan zadym şu Myrat aga seret biri şu wagt zol gije gündiz gulak asýanda çykyş edip aýtýanda gaýtam begenýände biziň oglumyz watan üçin janyny peda etdi dip. Gözle biziň Çagamyz watan üçin özüni pida etdi. Indi yzy nähili? Iranyň şu wagtlar neme kino festiwaly geçip otyr. Şoňa gatnaşýarly biz gatnaşjakgä diýýärler gözde at gazanan režissýorlar gatnaşjakgä diýip şondan gaýtýarlar. Futbolistler Iranyň milli komandasyndan ikisi biz oýnajakgä Irandan diýdiler. Basketbalyndan şeýle näçesi. Ýazyjylar, mugallamlaryň komiteti şu gün beýanat ýaýratdylar. Bir ýüz elli iki sany okuwçyny öldürdiler diýýär. Şolary biz gorarys, olary hökümet ellegirmäge haky ýok diýip bara çykyş edip otyrlar. Şola işden gitjeginem bilýä, türmä basyljagynyam bilýä, näçe mugallym türmede-de. Ähä, şo näna kalklarda ýurt düzeltýär. Şonuň üçin sen bir zada gowy döwlet gurjak bolsaň, göreşmeli şol üçin. Sen özüňden bir zat çykarmaly, şu wagt Türkiýä gidip bir pul gazanjak bolsaň, Bir ýerden algy neme podpor sen pul alýarla aý polisiýa pul berýärle immigrasiýona pul berýärle dög türki türkiýä baryp araça pul berýärle otada ýyllap gul bolup işleýärle çagasyny eklejek bolup şolaň hemmesine derek bir gün köçä çyksa şu haramzada ýok şu şo ýurdyň hemme baýlygam biziňki hemme şo ýurdyň baýlygy biziňki şo. Dogry diýiň. Ine, Muhammet aga dogry gelip geçdiňdä. Biz halk bolup hiç zat edemzok. Biz halk bolup halkyň güýjüni görkezelemzok. Ine şoň üçin her bäşinji gün biz barmaly metjitlere we metjitlerde halkyň güýjüni görkezmeli. Diňe üşäýmeli. Şondan eýýäm Gurban bilen Serda gorkup başlaýar. Islekleriňizi edip başlaýar. Ine on adamjyk On adamjyk Türkmenbaşydaky golf ýaňky golf gurluşygy duruzdy. On adam. Durdular hawa. On ne o Siz näme etmeli? Welaýatlaryňyzda Gurbanguly itlerine, pişiklerine bir zat gurýan bolsa ýa bir gerekmejek obýekti gurýan bolsa öňüne baryp durmaly. Ow, dogan, köçelerimizi düzet. Biziň ýollarymyzy düzet. Biziň zeýkeşlerimizi, kanallarymyzy, howuzlarymyzy düzet. Suw ýok-ow, biz köçä çykar ýaly däl. Sen-ä atyňa gidende günde maşyn çalşyp, ýaňky perfekt ýoldan gidýäň. Bizde bolsa köçä çykyp bilemzok-ow çagalar bilen. Adamlar gyrylýar onuň üçäýjek ýolunda bäş adam öldi. Bir dagy ýaňky obalarda skor çagyrma bolsa skoram gelmänok o köçä. Traktor bilen ýaňky doktor getiräýmeseň. Hudaý saklasyn ine gördüňiz ýaňja. Diňe bir obaň köçesi beýle däl. Ynanyň, TikToga goýýarlar, derrew MHM ylgap baryp, ony ýapdyrýar-da, bir topar wideolar aýylýarlar. Entek şul ýaňky çykanlary aýyrtmanlaly. Şonuň üçin, ine, men size bir sekretny zat aýdaýyn-da, Türkmenistana Guterriş diýen bir haramzada, OON-yň başlygy gelende, ikinji haramzada Gurbanguly ministrleriň üsti bilen oňa wzýatka berýär. Her gezek gelende bir çimadan pul alyp gidýär. Näçe million dollar bilemok, alyp gidýär. Şu gezek däl, öňki gezek gelende maşyn podarka berdiler şoňa. Samolýotda eltip gaýtdylar şoňa. Häzirem Dubaýyň üstünden ine Nýu-Ýorka pul geçirilýär, şo ýerde-de puluny alýar. Oň bir şerti bar. Muňa ýaňky Türkmenistan boýunça hiç negatiw informasiýa berme diýdiler-de. Bulam aýdýar, men beremok. Siz gaty gysyň informasiýany daşyna çykmasyn hiç kim bilmesin menden çykmaz ýöne daşyna çykaýsa informasiýa men hemme zady açarynda sizi ýaňky neme ederin basaryn informasiýa bilen men gygyrmaly boldum ýa şeýle ylalaşyk bar çykaryň informasiýany tik tok goý onda goý biri tik tok goýdymy derrew ony peripost et ýaňky perizaliwat et derrew ýaýradyň durmasyn Ynanyň, informaty çykdy, bular gaçyp gidýär. Men öňem aýtdym, göreşiň million görnüşi bar, şular ýaňky ýurtdan kowmana. Ýoly bar. Bu informasyýada çykyp, şular kowup bolýar. Hemme zatlary çykaryp başlaň, polisleri, MHM-leri skrity kamera alyň. Eliňize siziň telefonlaryňyz, skrity kamelaryňyz, zapis ustrojsolaryňyz siziň ýaragyňyz şol. Şolar bilen zapis edip çykaryň daşyna, Bular nirde gizlenjegini bilmezler. Gaçyp gidýärler. Biz bolsa ony alyp Trampyň ýaňky hakyky adam haklaryny goraýan gurumlaryň ýöne ýagdyrarys şolary. Bütin media bum ederis. Hemme fokus Türkmenistana görkezip şoň bolşuny görkezeris. Şoň üçin ine şulam bir göreşiň esasy görnüşi. Biz şuny edemok. Esasy şol. Burada это Edem zok. Ay gidiye bar ed bilen zadymyz. Ey nira git bolyar ay. E, Belarusiya tanşyň bar git bolyar mı? Gidip karz alya. Özümüz bu kosok ya. Ondan alıp ona veriya. Yine bir gezek özümüz poho zok ya. Zordan kaç kaydiya Türkmenistan. Yine gelip özümüz poho zok ya. Bu soğuk yerlerde işlep. Eşek yal bol, mayip bol. O yerden pul Ýaňky nelegal bolup galýan bolun puluny tölänoklar bir topar poklary batýar. Nämä gerek? Daşyndakylar öz dogan garyndaşyňyz bilen kiçi gruppa ýasaň. Ýapyk gruppa telegramda. Olardan wideo suratlary alyp onuň ýaň geolokasiýasy bar wideo suratyň. Bozuňda TikToka ýelmäň, oňa ýelmäň goýuň. Hemme ýere bize bermäňem özüňiz ýaýradyň feýk akkaunt bilen. Çykaryň daşyna informasiýa. Biz demirden ýaňky betondan gurlan Türkmenistanyň serhedindäki binany ýykmaly. Onda Türkmenistan bir topar halkara gol çeken şertnamalaryna boýun egmeli bor. Pasportlary çalşmaly bor, serhetleri açmaly bor, içinde kanun ýa kazyýetleri düzetmeli bolýar. Biz o hiç zat edemzok. Gurbanguly gije-gündiz basyp ýör. Gije-gündiz pullar ogurlap ýör. Gije-gündiz ogly, gyzy bilen ýygnaklar geçirip, Ine-nireden näme ogurlap bolýar? Oglum, sen aňardan ogurla. Men bärden ogurlap gije-gündiz işleýän. MHM-ler gije-gündiz işleýär sizi talap. Polis gije-gündiz işleýär sizi talap. A siz näme edýäňiz? Gaçyp gidýäňiz döwletden. Aýdarsyňyz, Myrat aga senem gaçyp gitdiň, bizem gaçdyk, ne edeli, bu döwletde ýaşap bolnok, indi yzymyza dolanmaly, boldy. Indi şol ýaly. Muhammet aga, indiki kadrlary seredeli, entek men doly ýaňky size görkezmedim. Bir mün. Onsoň dowam ederis. Üns beriň, ine şul adam Gahryman Arkadagymyzy Aba Annaýew özüne Gahryman adyny ogluna berdirip, Ýaňky Gahmadany Mejlise berdirdip, özüne, ogluna milli lider etdirip, hemme prezidentiň haklaryny, jogapkärçiliklerini, jogapkärçilik alanok, diňe haklaryny alyp, patyşa bolup gezip ýör. Kanun çykartdy ogluna, maňa, meň çagalaryma, meň garyndaşlaryma hiç kim hiç zat diýmäne haky ýok diýip. Bul özüne şert döretdi. Konstitusiýada ýazylgy, Hemme adam deň Türkmenistanda. Ine şul deňlik ýok, ine adalatlyk ýok diýip özi kezzap bolasoň ganhor Nyýazow öldüren adam ine edip ýören zatlary. Men şo Nyýazowyň ýaňky gollaýan adamlaryny aýdýanda atamyz diýip aýdýaňyz. Ine ataňyzy öldüren adamy men görkezeýin. Ünsberiň. Lebapdyndaky Halkara ahalteke atçylyk akademiýasynyň rektory Baýram Durdyýew we Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň Ine Nyýazowy öldüren ganhor. Nyýazow ataňyz bolsa indi siziň ataňyzy öldüren ganhor ine men görkezýän. Şunuň ady kezzap Gurbanguly Berdimuhamedow. Ogul tarapyndan milli liderçilik berildi şuňa we ogul tarapyndan ýörite kanun çykardy konstitusion kanun şuny ellemek gadagan şuň maşgalasyny ellemek gadagan. Prokartura iş gozgap bilmeýär, polis hiç kim ýaňky şuňa hiç zat diýip bilmeýär. Konstitusiýanyň üçünji maddasynyň esasynda Türkmenistanda ýeke-täk iň uly organ, şondan uly organ ýok. Konstitusiýadan hem ýokary, ýagny ministrden hem, Kabinet ministriniň başlygyndan, ýagny prezidentden ýokary, milli liderden ýokary iň ýokary zat. Şu milli liderleri, prezidentleri jemläp, jemläp, jemläp bir million, iki milliard, bäş milliard edip hatar-hatar goýsaň iň üstündäki zat Konstitusiýa boýunça üçünji maddaň esasynda bir ýeke-täk organ olam halk. Biz islendik zadymyzy edip bilýäs. Şoň üçin biz şuny ares edip bilýäs. Konstitusiýa seretmän. Ýa biz konstitusiýany biz emele getirýäs. Biz bolmasak, halk bolmasa konstitusiýanyň hiç manysam ýok, döwlediňem manysy ýok. Şoň üçin bütin dünýä adam haklaryny goraýan jarnamaň esasynda we bütin dünýäde ýetmiş ikinji ýylda kabul edilen Adamlaryň graždan haklary we syýasy haklaryň deklarasiýasynyň esasynda halk iň ýokary organ. Islendik wagtda şuny arest edip bilýär. Şu kezzaby gulagyndan tutup biz jenaýada çekip bilýäris. Diňe bize metjitlere baryp şol ýerden hem üýşüp köşke barmaly. Başga bize hiç zat gerek däl. Ine üns beriň. Hem-de Türkmen alabaý serastat Muhammet aga, sen şularyň ýüzlerine bir seret. Ine, şularyň ýüzlerine bir seret, şular-ow zyýyk bolaýmasa, zyýyk diýilýäni öň türmede oturanlar. Rejebow, Mehdi garşadylar. Gahryman Arkadagymyz Satiýadan hem-de türkmen. Şularyň ýüzlerine bir seret, nur ýok, hiç zat ýok. Bul banditler diýäýmeseň. Eşiklerem gara. Ak zady ýok-ow şularyň. Şuň hökümediniňem özüniňem çüýrükdigini şundanam belli şu suratdan. Şul adamlary hökümet diýip görkezere bir delegasiýa gelende görkezibem bolanok şulary. Buluň akyla aňyrda dursun. Intellektuala aňyrda dursun. Ýüz keşbem ýok gynansagam. Men indi personalna bular zat diýesim gelenok. Bular men ýaly bir türkmen adamlar. Ýöne näme üçin saýlap seçip ine şuýaly adamlary getirýärler. Men şuňa geň Näme, başga adam tapmadyňyzmy? Ine, şul adam, şul adamlar gul hökmünde boýun egip, näme diýseň edýäni üçin, ine, şul loýalny, hökümete loýalny bolany üçin, ine, şu ýaly bir gullary getirýärler. Şonuň üçin biziň hökümetimizem gul, bizem gulçulykda, hökümetem založnikde, hemmämiz založnik, iki sany özüne ot bermeýän narkomanyň založnikleri. Alabaý ferostasiýasynyň wise-prezidenti. Alabaý federasiýasy bar. At federasiýasy, at akademiýasy bar-ow, ynan sen. Akademiýany, türkmen akademiýany ýapyp, at akademiýasyny açdy. Ine, muňa näme diýjek, watandaşlar? Indi kim şu ýerde psihiki tarapdan kesel? Gurbanberdi Muhammedow atlaryň akademiýasyny, köşklerini gurýan Akademiýany ýapýan ýa-da türkmen halkymy? Aýdyň hany. Muňa näme diýjek Muhammet aga? Sen bir düşündir. Men sözüm ýok bulan hiç akyl ýetirip bilemem. Oň üstünde pikirem edemem. Men bir zady bilýän. Karamdaýda ýurt dilleri hormatly ildeşler. Ine, sözüm indi kadra ýetirin. Muhammet aga, gowy diňle şuň aýdýan zatlaryny ýazyp al senem. Ýüzüne seretme ýöne gaýrat et. Bolýar. Halkyň toparynyň awazy. Men şu gün siziň bilen uly uruşmak alyp baran işler bilen tanyşmak üçin ýörite geldim. Ilki bilen siziň ähliňizi Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan bedew bar Satmyradyň mekany. Indi siziň diskur diýýärler-dä şunuň fransuzça. Robot diskury. Bu atçylar geldi, ýagny artistlermi, näme, atçylaryň ýanyna geldi. Men sizi Bitaraplyk baýramy bilen diýýän. Bitaraplyk bilen gutlaýan. O, Bitaraplyk prçom, bular atçylar. Sen şuňa näme diýmeli? Hawa, bizde plemennoý, ýagny sostawymyz beýle, biziň nemämiz beýle, geljekde şuny ösdürjek, şuny ösdürjek, tüweleme şuny etdiňiz, şuny etdiňiz, bir analiz et, bir rekomendasiýa ber, bir ýagny ýoluny görkez, ösdürjek diý, bir Muň aýdýan zady şu ýygnak geçende salowmaleýkim hormatly ildeşler. Ine şey robot ýaly ýaňky zapis edýär. Bul gürläbemden şundan interwýu alsaň Muhammed aga. Şuň interwýusy bir ýerde çykaýsa o Amerika Amerikada ýörite bir ýaň perdaça bar da ýaňky adamyň üstüne gülýän. Şolar da bir gülleler. Hawa. Bir ýyl dagy işine diner şuň interwýusyny diňlese. Bütin dünýä, ýa şuň üçin türkmeniň abraýy ýok. Biz serkerdebaşy, ýolbaşçy, milli lider diýip bir idiot, psihiki tarapdan bir kesel adamy goýanymyzda, biziň-ow abraýymyz ýok. Üns beriň, sen bir futbolny komanda, futbolny komandaň ýaňky ol içinde neme kapitan komanda bir psihik goýsaň, üstüňe gülerler-dä ýa gürlemezlermi? Ýa nädogrymy? Elbetde güler. Sen Ronaldany goýsaň, saňa ýaňky eliňi näme edip, seni ýagny hormatlarlar. A bizde näme Ronaldo ýokmy prezident hökmünde? Bar. Näçe näçe akylly adamlar bar. Näme üçin biz şony saýlamzok? Näme üçin bir ganhor gelip, birini öldürip, ýaňky Prezident bolup ogluny getirip gyzyny getirip 50 adama golaý dogan garyndaşy. Türkmenistan hökümedi ýok hemmesi dogan garyndaş. Çykany gyzyny berdi gyzyny aldy. Gyzyny alanyň dwaýurnsy gyzyny bereniň traýurnsy ine şular. Ine şonuň üçin bular talyýa arkin arkin gezip ýör sebäbi ministram garyndaşy kabinet ministram garyndaşy hemmesi garyndaş esasy ýaňky nemäni saklaýanlar. A näme üçip düzelsin? Näme üçip artyn gezmesin? Bizden ses çykanok. Ýöne bizden ses çykyp başlasa, şuň dogan-garyndaşam aç gidýär. Indi kadra seredeliň Muhammet aga. Muna gördük. Ä bir minut. Ine, men bir kadr görkezeýin Muhammet aga, şuny sen gowy diňle-de, Şu seň komentariýaň gerek seret. Bolup gelýän bolsa ýa ýitirilen bolsa zagrangastro bolubilýäda. Konsullyga gelýäňiz Türkmenistana dolanmak üçin şahadatnama berýäpdir. Bir aý möhlet bilen ýöne. Ýöne haçan Türkmenistana gitjek bolanymyzda gelip bilersiňiz. Sebäbi bizä ony bir aý möhlet bilen bersek, sizem wagtynda çykyp gitmeseňiz, ony biz gaýtadan beribilemzok. Şoň üçin, şoň üçin. Kimiň pasportynyň srogy dolan bolsa, Şu okuw usuly gutaryp, tatil kanikula çykanymyzda konsullygymyza gelip, Türkmenistana dolanmak üçin şahadatnama almaly bolarsyňyz. Şol hökman gaýrat ediň, düzgün-tertibi saklaweriň, sebäbi zagrampasport dolup näçe wagt gelip ýörenler bar bärde, soňam hem edýärler-de, gaçak gelip ýa nelegal gelip ýörler, özleri kösenýärler. Ýa-da gelin bolsaňyz-da şindi-birden.

Näme diýýär? Türkmen graždanlary daşary ýurtda ýerleşýän bolsa, şular Türkmenistanyň konsullygy bilen ilçihananyň üsti bilen Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna ýüzlenip bilýärler. Ýagny hiç ýere gitmän konsullyga ýüzlenseň, konsullyk şu daşary ýurtda bütin Türkmenistanly guramalaryň ýaňky wekili hökmünde. Şoňa ýüzlenýäň, soň näme edýär?

Ýaňy çalyşma. Beýleki döwletleriňki ýaly ine Migrasiýaň kanuny ýigrimi dokuzynjy statýa üçünji punkt. Ine ýaňky ýaňky biziň gören ýoldaşymyz ine şul ýoldaşymyz konsulyň işgäri ýa midiň işgäri ýa-da ilçihanaň işgäri men hä göremok. Şu näme edýär? Hawa şul ýaly siz nilgal bolýaňyz Türkmenistana gitmeli çalyşmaly. Ine şuň öňe çykyp Halk bilen gürleşýänine eýýäm taňar ýalkasyn. Ýöne muň aýdýan ýagny maglumatlary ýalňyş halky nädogry ýaňky nädogry informasiýa berip halky nädogry ýola ugrukdurýa. Şul adam häzir çykyşynda migrasiýaň ýigrimi dokuzynjy statýasynyň üçünji punktyny bozdy. Düşündirmelidi şuny. Ine biz düşündirdik häzir. Ine muňa näme diýjek Muhammet aga. Murad aga, birinjiden-ä şuň özi, şu tak gelmeginiň özi ýöne ýerden gelenok-da. Bular diňe oturyp pul almany bilýän adamlar. Ýöne biziň şu aktiwistlerimiziň gahrymançylykly hereketleri indi hemme kişini aýak üstüne galdyrdy. Indi türkiýäň döwletem şular aýtýar, Haw, bir sizem bir gel halkyň öňünde jogap beriň diýip, şu institut şolary çagyran. Gelin how diýip. Gelin ä şulaň problemasyny çözdi. Bi birinjiden-ä utanç olara. Otak gelip o haramzada ýene ýalan sözläp oty. Ýalan sözleýäni näme? Biz oňaramda, bu okumaýaň sen oňara, oka ondanaka statýa bar. Dünýäň hemme ýerinde, dünýäň hemme ýerinde, hemme döwletlerde ol asyrlap gelýän Däp şeýle. Daşary ýurtda konsullyklaýan Türkmenistanyň döwleti şolar graždanlarynyň problemasyny çözmeli. Tem bolýa konsullyklarynyň diňe işi şol. Konsullyk diýen zadyň işi şo kanselýariýa deň gelýä. Şol dokumentleri düzeltmeli. A bu bolsa näme diýä, eger dokumendiňiziň srogyňky dolan bolsa diýä, geliň Geliň diýýä, bir aýlyk size möhlet bilen berýäk, eger ony ýitirseňiz, soň biz berip bilemzok diýýä, dokumentsiz geziberiň. Näme diýip ýa ol? Gözle. Özem bilýä, şolaryň hemmesi dokumentsiz otyr öňündäkiler. Onsoň haýyş eden kiçijik bolýa, utanmany dokumentsiz gezmäň, düzgüni bozmaň diýýä. A düzgüni bozdurýan siz haramzadalar. Pul berseňem edip berýä şony. Pul berseň pasporty getirip berýärler, on müň dollar ber, özleri ylak getirip berýärler saňa. Ähli bu haramzadalaryň bolup ýörşi. A bir de şu postuny satyn alan, ýokardakisine pul eltip bermeli, olam oňa ol ähli biziň ýurdumyz. Şonuň üçin watandaşlar, biz şu hökümetden dynmasak, şu problemalardan dynyp bilmeýäris. Biz göreşýäkemizä ýenede haramzadalar ollaý şo taýt getirdik şony şo getirmeli şu biziň zaslugamyz şu Älişiriň dagy Abdyllaň dagy beýleki Farhadyň şu oglanlaň göreşiniň netijesi ýöne ýene gelip allap otyr şular beterräk gurmaly köpräk adamlar çykyş etmeli. Bir beýleki döwletle ýanak bolsam-da, häzir Özbegistanyň döwleti, ola-da näçe ýyllap etmeýärdi, indi edip başladylar. Indi görse, halk görse neme etjekkä, ola-da neme. Indi Orsýet bilen dogowar etýär, biziň emigrantlarymyz baranda kanuny işlärle ellegirmäňize hakyňyz ýok diýýär. Çala bir zadam bolsa derrew midi gygyryp aýtýar, pretenziýa-pretýawit etýär. Koreýa bilen ofisialny dogowar edip, öz graždanlaryny deň derejede koreýsler bilen işlär ýanak şert döretmeli diýip şert döretýär. A Türkiýe bolsa, biziň halkymyz gul berýär, gul, gulçulyga ugratýar Bärdogan, Berdimuhamedow. Me, türkmen gullaryny al-da işlediň şu taý. Näme etseňiz ediň, menem ellerinden dokumentlerini alar, näme etjek bolsaňyz ediberiň. Hem banditlerine hyzmat etýär, hem döwletine, hem biznesmenlerine mugt gullary berýär. A şuny biz Türkiýe döwletine aýtmaly, eger sen Turan birleşigini gurjak bolsaň, siz türkmenleri gul etjek bolup, şu niýet bilen gurjak bolýaňyzmy ýa, ýa türkmenleri andan ýanak çüwstübedi dogan ýanak görüp, deň hukukly işler ýanak etjek bolýaňyzmy? Eger şeýtjek bolsaňyz şu an bersin, Berdimuhamediň haramzadalary çagyrsyn-ow, şuny meň garyndaşlam, doganlam, ä meň watandaşlam, men ä özüm türk, bular gul etme diýip ä şolara sögmeli adam Ärdogan, ýöne edenaklar. Şol üçin hem Turan birleşigi bolmaýa, eger bana biziň hazaýnymyz çalyşmaly bolsa, orus ýete derek Ärdogan geljek bolsa bize geregi ýok. Biz Erdogandan deň şertde bir-birimize hormat goýup, Ä-hä biziň hemmämiz bil bol, bir bolsak, bize hiç kim gözüni dikip bilmez. Şol üçin bize Turan gerek. Neýinki türkmenler öz ýurdunda gul etjek bolsa. Hormatly ildeşler ine TikTokda onça adam bar. Tik tokda efiri paýlaşyň men soň tik toga gelip siziň soragyňyza jogap beren. Tea hem tik tokdakylar diňlesin tik tokdakylar Türkmenistanyň içindäki adamlar. Paýlaşyň häzir tik tokdakylar. Hormatly ildeşler biz dowam edeli Muhammet aga men size bir kadr görkezeýin da. Ne üns beriň. Ermenistan öz azatlygyny aldy. Ýagny şu ýerde öňki tradision prezidentler däl-de çalyşma bolup Bir halkdan prezident çykdy Paşinýan. Paşinýanyň hökümediniň ýaňky çinownigyna bir diňläp görüň. Şu biziň bütin taryhymyzda otuz bäş ýylda bir çinownigem çykyş edip görenok şular ýaly. Ine şu diplomat ine şular ýalaklara diýilýär. Üns berip serediň hormatly ildeşler.

Ärleri, döwlet adamlary, biziň hökümetimizde otuz bäş ýyldan bäri bir adam, bir çinownik, bir ministr, bir kabinet ministr, döwlet işgäri bolmady. Men şoň üçin diýýän, döwlet gurluş institudy ýok bizde. Ýa-da bir-birine terjime berip, bir ministr hökümeti, döwleti gollap, halky gollap, bütin dünýäde göreşip ýören, onsoň gidende öz orunbasaryna ýa täze ministrine düşündirip, göreşiň ýaňky manysyny düşünip şoňa berip olam göreşi dowam edip türkmen halkynyň bähbidi üçin daşary ýurtlarda guraýan zat tradisiýada ýok hiç zadam ýok gelen diňe arkadagy şöhrat arkadagy neme gahryman arkadagymyz beýle diýdi beýle diýdi şu ýerde raşit meredow bolan bolsa şoňa sorag beren bolsa Biz Rossiýa bilen dogan Gahryman Arkadagymyz ine Putin bilen neme etdi, neme etdi, şoň bilen hem tamam edýär. Boldy. Ine bul nizawissima özi lişnis hökmünde, ministr hökmünde ýa-da orunbasar hökmünde öz pozisiýasyny, ýagny döwleti ösdürýän pozisiýa, halky ösdürýän pozisiýany Orsýede seretmän, güýçli Orsýede seretmän, güýçli Amerika seretmän

Gördüňizmi? Orsýetde, Orsýede baryp göni aýdýar, Biz Rossiýada ýa beýleki döwlede degişli däl, biz özbaşdak, hiç wagt biz polisler bilen çalyşmarys, şu gün Orsýede gelip, muň bagşylaň onuň syrtyny ýalap, ertir Amerika gidip, oň syrtyny ýalap, ýok, biz döwlet, biz özbaşdak, ine, ine hakyky özbaşdaklyk. Bizde bitaraplyk barmy, garşylyk barmy? Hemme zat Putine bagly.

Göni pressaň öňünde prowakasiýa sokýarlar muny. Ermenistan ýaňky Rossiýanyň wlýaniýasyna gidýä, ýaňky Amerikaýa oňa muňa göni aýdýa. Biz özbaşdak halk biz Rossiýada degişlä beýlekäde degişlä. Ine beýleki döwletleriň biz bilen bir soýuzda bir sowet soýuzynda bolan döwletleriň ine ýagdaýy şeýle özbaşdak. aýdýar, ministram özbaşdak, prezidentinden orunbasaram öz ministrinden özbaşdak. E esasy strategiýasy, esasy ugry döwleti goramak, ösdürmek, oň bähbidini hemme ýerde unutdyrmaklyk däl. Ine, şol maksat goýulýar, strategiýa goýulýar. Ministerstwa-da, prezidente-de, hemmesine. Şony şular edýärler. Hany gygyryp duran o Arkadag Şöhrat, biziň Arkadagly prezidentimiz ine Arkadag zamanynda ine biz Rossiýa bilen eýtjek beýtjek diýip bir topar pohlary aýdanok-a, konkretno çotko jogap berýä, hakyky hökümet är hökmünde, hakyky ministr ýa hökümet döwlet ýolbaşçysy hökmünde ine ine şuňaýaly bolmaly, ine biz men näme üçin görkezýän şu wideony biz nähili etapda, nähili derejede pesdigimizi, hökümediň, halkymyzyň pesdigini görkezjek bolýar. Biz çykmaly şundan. Boldy how, şoň üçin üstümizden gülýär. Hökümediň üstünden gülýärler. Prezidentiň üstünden gülýärler. Onuň milli lideriň ola psih, ola dünýäni tomaşa edip güldürip ýör. Onda elbetde biziň halkymyzyň üstündenem gülerler. Ine, baran ýeriňde türkmen diýseň, Ine üstüňden gülýär. Ine, şuny biz çalşyp bilemzok. Şul iki ataly-ogul çalşmasak, şul pikiri dünýäde çalşyp bilemzok. Siz bar-a, lotoreýa üç ýüz elli million Amerikada utarsyňyz, siz dünýäň çempiony bolarsyňyz, sen kim bolaý, şonda-da üstüňden gülerler. Näme üçin? Sen türkmen. Biz şu zatlary çalşmaly. Biz garyp bolaly, gedaý bolaly, ýöne türkmen bolaly, Hiç kim üstümizden gülmeli däl. Kim gülürýä? Döwletimiz bolmaly. Biziň döwletimiz, gurbangulyň bir psihiň döwlet däl-de, biziň döwletimiz. Ata-babalarymyň taryhy alyndy, ýok. Däp-dessurlar ýok. Dilimiz üýtgäp otyr-ow, diňläň häzir gülüşini. Mende bar-a, prosta patolog akanok, diýip, ýaňky ýarym ors ýaş türkmençe gülýärler. Dilimiz ýitdi. Intelligensiýamyz, türkmen intelligensiýamyz ýitdi. Türkmen intelligensiýa dilimizi, däp-dessurymyzy, öňe gidişligimizi ösdürýän zatlar ýitdi. Moral tarapdan bozuldy Myrat aga, moral tarapdan. Ahlak tarapdan wapşe ýykyldyk biz, Muhammet aga. Maşgalalar dargady, maşgalalar. Ýalňyşlyk möwç salýar. Aýrylyşmak, maşgalany terk etmek möwç salýar. Türkmenistany terk edip gitmek möwç salýar. Şu zatlar üçin Prezident astawka gitmeli. O näme diýä? Iki gezek gahryman bolan kezzap, gahryman başga bir kezzaby gahryman çykyp gelýär, olam oň ogly. Biz bara bir muny bara bir diýeňde utanýaň, diýeňde utanýaň. Şuny görseň dagy ýere gazyp gömülesiň gelýär. Masgaraçylyk. Ine şoň üçin üstümizden gülýärler. Ýadymyzdan çykarmaly-ä şuny. Geliň indi kadra seredeliň Muhammet aga. Birde aýtjakdym şu dagy Myrat aga. Aýdyň. Bende. Aýdyň aýdyň. Şu Sowet Soýuzynyň sastawyndaky on bäş sany respublikadan şu wagt iň erksizi Türkmenistan. Hiç zady oňarmaýan da. Hiç näme Putin näme diýse ylgap ýören ähli şu haramzada. Dünýäň ýüzündede. Ýüzi gysga, dili gysga, gorkak. Bir üstünden güldürip ýören şu öz diňe öz halkynyň gadym duşmany döwlet. Öz halkyny hiç ýerde gorap bilmeýän döwlet ähä şu. Öz halkyny gulçulyga berýän şu döwlet. Bide esasy sebäbi näme? Bi ýurt dolandyryp bilenok. Bi halky hiç hasap edenok. Halkymyn söýenä o bilen işi ýokda halkynyň içinde hiç hilli şuňa hormat goýar ýanak hiç zat ýok munam iminni putiniň töweregindäki türkmenistany kururyt oturyban adamlar şuny şuňa itiklediler halk goý ýirgensin ogurlyk etsin jynaýat etsin ozan biziň elimizde diýdiler bot şol üçinem putiniň elinde badam. Şo näme diýse etmeli. Sebäbi eger Putin gollamasa şony, hiç zady ýok. Şol üçin saýlawlarynam şola gollaýarlar. Dünýäň ýüzünde Orsýetiň diplomatlary şulary gollaýarlar, rekomendasiýa berýärler nähilli. Dünýäň ýüzünde bir topar prawozasşitniý falan diýip ors diplomatlary döredip, Türkmenistanyň içindäki hemme halkyň hereketiniň öňüne päsgelçilik berip oturanam şonuň. Şol üçin hem bu adam durmaly adam däl, bu Watanyny söýýän adam däl. Şo sebäpden hem Orsýet gelip şuňa medal berýär. Orsýede hyzmat edeni üçin. Şol üçin watandaşlar, şu betbagtçylykdan. Ýalyňyza çykarmaň, Kezzap Berdimuhamedow Gurbanguly iki gezek Türkmenistanyň gahrymany. Hiç hili gahrymançylyk etmän gahrymançylyk alan adam. Hiç zat ideýasy bolman, ýagny strategiýasy bolman, maksady bolman milli lider bolýar. Milli lideriň milli programmasy, milli ideýasy ýok bolan adam milli lider bolup gezip ýör, at çapýanky itlere, pişiklere seredip gezip ýör. Şul adam Rossiýa hyzmat edip, Rossiýanyň iň uly medaly, ýaňky Aleksandr Newskiň Zaslugu pered Otecestvom, Za osoboýe zaslugi pered Otecestvom diýip, Orsýetiň iň uly öz orsuň öňünde iň uly medal, hyzmat etmek ugrundaky iň uly medala eýe bolýar, dördünji stepen Aleksandr Newskiň. Watan dönügi, kezzap, Özüne milli lider çylgy aldy, milli ideýasy ýok. Gahryman çylgy aldy, iki gezek gahryman boldy, gahrymançylyk edip görenok, bu bilýänem däldir, gahrymançylyk nämedigini. Birinji gahrymançylyk edende diri galyp bilýär, ýöne ikinji gahrymançylykda ölmeli adam, şonda gahryman bolýar. Bu gezip ýör. Ol ogluna gahrymançylyk berdi. Hemme oglunyň eden gahrymançylygy ýaňky OON-a baryp, şo ýerde iňlis dilinde tekst okady. Ine, şol ýaly bular bi sowgat, şoňa şol ýaly gahrymançylykmyş. Sebäbi A halkyna şermende. Ine, şul adamlar bütin dünýäni güldürip, türkmeniň işini görýärler. Biz şoň gulundan tutup jenaýa çekmeli. Ikisinem arest etmeli. Ine, şuňa hyzmat edýän akmaklara men aýdýan, Kabinet ministr, ministrler, MHM-ler, polisler, ow, siz watan dönükleri, halk dönükleri, siz halkyňyzy unudyp, iki sany kezzaba gulluk edýäňiz. Görülip eşidilmedik zat. Türkmeniň taryhynda bolmadyk zat. Iki sany kezzaba bütin halk hyzmat edýär. Biz her wagt hanlara, Bir gahrymançylyk edip subut eden hanlara gulluk edýärdik. Hiç wagt kezzaplara, iki sany gorkak kezzaba gulluk edip göremzog-ow. Siz näme edýäňiz? Öýüňize geleniňizde, çalyň ýüzüne seredeniňizde aýdyň, men iki sany kezzaba gulluk edýän diýip. Özüňiz kezzap bolup gitdiňiz. Siziň geljegiňiz ýok how, diňe türkmen halkynyň däl, siziň geljegiňiz ýok. Islendik sekunt Owdendepe. Gulluk bolmandan. Kime gulluk edýäňiz? Kezzaba, islendik sekunt sizi basyp bilýär. Bir ýaňky awantažyňyz, islendik adamy öldürip bilýäňiz, lisenziýany eliňe berýär we islendik adamdan pul alyp bilýäňiz. Ýöne olam islendik wagt duruzyp bolýar. Ol neme dýabyl bar-a şeýtan. Seň bilen kontrakt baglaşýar. Men saňa on ýyl jennediň ýaňky ýaşaýşyny berýän, ýöne on ýyldan soň wagtyň gelýär sen gitmeli. Seň ýaňky ruhuňy men almaly diýip. Ine şol ýaly siz şertnama etdiňiz iki sany kezzap, iki sany şeýtan bilen. Başgaça muny düşündirip bolanok. Şony düşündirme şony şeýle bolmasa ýazyň kommentarýada Myrat aga ýalňyşýaň sen. Beýle dänow biz kezzap däl iki sany gahrymana gulluk edýäs birä iki gezek gahryman birem bir gezek gahryman howwa olar gahrymançylyk etmedi olar bilenok näme gahrymançylykdygyny ýazyň şol ýaly komentariýada ine altmyşa golaý adam tiktoga geldi köp sag boluň efiri paýlaşanlar Paýlaşyň men soň gelip efirde siziň soragyňyza jogap berjek ýazyň komentarýada soň men okajak bir birden komentarýalaryňyzy. Muhammet aga indiki wideo seredeliň ine men ýörite wideo görkezýän ine şuny biziň Daýanç gruppamyz neme etdi ýörite petisiýa ine üns beriň hormatly watandaşlar ştoby soblýulyis prawa graždan Türkmenistana na svobodu peredwiženiýa i posredniýa s semýoý ýa poddjeržu il net ine şu ýerde adyňyzy ýazýaňyz elektron poçtaňyzy ýazýaňyz we ine şu ýerde podpisatsa diýýäňiz i şo ýerde ýagny siz golýaňyz şuny. Ýagny Türkmenistanda haklar azat hereketler we maşgala bilen duşmak ýagny haklaryňyz bolsunmy bolmasynmy bolsun bolsa ine şul petisiýa siz adyňyzy goýup familiýaňyzy goýup gol çekýaňyz ine şulam ýaňky Režimiň kellesine bir dubinka. Oturan ýeriňizde siz dubinka berip bilýäňiz. Siz oturan ýeriňizde şular bar-a gaç gider ýaly edip bilýäňiz. Siz hereket edeňiz. Şonuň üçin bolanok. Biz Trampa tekstine çelli berdik size. Bir ýüz müň adam ýazsyn hat. Trampyň özi ylgap gelýär Türkmenistana. Şuň gulagyndan tutup alyp gidýär. Özi gelip spesnaz bolup alyp gidýär. Edeňiz ony. Biz aýdýas. Bir topar zatlar aýdýas, edeňok. Ine, şu gün ýygnak geçirdik. Gülala geldi, Alişeriň, Sahatowyň aýaly. Görgüli Abdyllaň garyndaşy bolmansoň, oň ýaňky wekili ýok. Ine, Gülala gelip aglaýar. Myrat aga, halk galmaýar. Alişer Sahat bilen Abdylla gitdi. Hiç zat edenoklar. Men näçe aýdýan, kömegem edenoklar. Hiç zadam edenok. Soraýan, soraýanam ýok. Biz ýadymyzdan çykarmalydr, Alişer Sahatow, Abdulla Urusow, Farhat Meýmenkulyýew, Röwşen Kylyçow, Muhammet Merdan Muhammedow, bir topar alyp gidilenler bar, Azat ol Issakow, bir topar alyp giden oglanlar bar, ol esasy Saddam, nähili gowy oglan Saddam, artist, nähili talant, Özüni öldürjek bolup, ýaňky türmede özüni öldürjek bolup, şoňa özüni öldürmände rugsat bermek bolar. Şol ýaly ynsaply gowy oglan. Şol ýaly oglanlary görsem bara, meň janym ýanýar şular ýaňky ýitse ýansa janym ýanýar. Berk-berk oglanlar. Ol oglanlar Türkmenistanyň ýaňky jemgyýetini öňe akitmeli adamlar mysal bilen. Saddam dagy bir ajaýyp oglan, bir geň göräýmeli oglan. Şoňa ýitirýäs biz, aktiwistlerimizi ýitirýäs welin, halkdan hiç gymyldy ýok. Ynanyň, ahyr aktiwistler gutarar, ýeke özüňiz galarsyňyz. Gamçylarlar. Gelip öýüňe urup-urup çagaň öňüne zorlap giderler. Keýpiňe. Durmaň, oturmaň, herekete giriň, Ata-babalaryňyzy haýatdan çykardyňyz. Hatda bir çagalaryňyzy, geljegiňizi ýadyňyzdan çykarmaň. Çagalaryň geljegini ýadyňyzdan çykarmaň. Eger ata-babalaryň ganlary damarlaryňyzda size täsir edýän bolsa, böküp çykardyňyz diýýän. Biz aýtmakak baryp kellesini atyp gaýdarsyňyz. Gurbanguly bilen nimäň? Şonuň üçin ýatmalyňow bir Herekede gireliň. Ine, şuňa siz ýaňky gatnaşyp bilersiňiz, Muhammet aga, ýene bir gezek görkezýän. Şuň ssylkasy şul wideoň aşagynda goýlar, siz üns berip bilersiňiz. Indiki nemänäm görkezeýin, Muhammet aga? Ýadyňyzda bolsa biz Madurany görkezipdik, ýadyňdamy? Ine, Maduraň aýrylanyna adamlar şol Informasiýany bilende şoň reaksiýalaryny serediňiz. Pardon. Tabii hale gidýär. Žurnalist intervýu berip durka habaryny eşitdi. Adam habar eşde bozulýar. Köp maşgalany dargatda ol ýaman haramzada. Men size aýdaýyn näme üçin aglaýarlar. Hmm. Şunça wagtlap çydap çydap çydap durmuşlar kül kül boldy. Şol ýaňky periodyň durmuşy kül boldy. Indi azatlyk çykyp aglaýarlar. Begenjinden we begenjinden we şol ýaňky ýitiren durmuşyň ýöne geç gidenine-de gynanybam aglaýarlar. Ünsüňiz. Eme şo türme bar, belli türmesi, şonam ýapdylar şu wagt.

Gurban bilen Serdary biz tussag edenimizde sizem şul ýaly maşynda şul ýere ýakyberesiňiz gaharyňyza. Hökmän o hemmesi. Aglap çykyş edip aýdarsyňyz hiç kim öýüňize gelmez çagaňyz baş çetmez dokuz ýaş çagaňy bagyşlaň ony emjiginden tutup gynamaz sizi toga tutmaz şul ýaly öz begenjiňi ýaňky mass mediada aýdanyňyza.

Şularyň hemmesini goldaýan Putindi. Meňa bir tobar adam diýýär Putindi. He, şu şularyň betbagtçylygy hemmesi Putin günäkär. Kuba baryp gördüňmi Myrat aga sen Kuba? Ýok baryp göremok. Men her gezek baramda bara bir çemedan zat alyp gitýän şu çagalara padarka bermegi. Durup bolana aglasyň gelýär ýaşaýyşlaryna. Hemmesi şeýle. Paýtagtyndan tut ta obalaryna çenli aýlandym. Hä Putin gollaýan döwletleri şol. Ine habar eşitýär seziň. Şok hemme. Şok şok. Nelson. Nelson. Kaptura na madura. Kaptura na madura. Emelda. Ya.

Ekrana gygyrýar. Gaharyny çykarjak bolup. Ha. Ýö- Ýaman köp azar berdi ha halkyna. Sizem şu ýaly aglarsyňyz begenjinize. Diktaturany aýyrsak, oňam güni ýakyn. Inşallah. Hökman, hökman. Şu wagt görýäňmi Azatlyk radioda işlerde Muhammed aga şu şal birine köçe çykyp birine. Şu Azatlyk radioda täze ýylda analiz etdi. Halk diýdi indi kän özüni öz ýurdunyň öňünde jogapkär duýýar, giňdenem açyk biri-birbilen gepleşýär, şoň mysalem ol leke Balkandaky halkyň klub guruljagyna garşy çykyp häkimlige baryşlary, Çärjewde awtobusyň bahalary galanda hemmesi ýygnanyşyp haramzada gygyryşlary, eýýämem bahasyny ýatyrdylar, şol üçinem halk şeýle bolmaly. Srazu reaksiýa görkezmeli hemme ýerde. On birinji fewralda baryň Aşgabadyň stadionyna. Ine dogry belläp geçdiň Muhammet aga biz halk. Halkyň güýji şeýle bir uly ynanyň bezlimitni. Limidi ýok. Tanklar bilen baraý. Tankyňy böküp içinde gahrymanlar bar. Şofuryny çykaryp zyňyp şo tanky gaýtyp tersi tarapa öwrüp ýaňky diktatora aşyp ulugyp gidýärler. Biz gördük Gazagystanda Nemede ýa Gargalpakstanda başga döwletlerde gördük şony. Biziňem türkmen halkymyz beýleki halklardan tapawudy ýok ynanyň. Ýöne bir bizi gorkuzdylar, o gorkynam biz ýeňeris. Gitjek ýeri ýok. Biz ýeňenimizde ýene bir gezek ýatlaýan Odundepede işlän elli sany ofiserler, aktiwistleri gynanlar, dynçylary gynanlar, hemme beýleki adamlary gynanlary bir birden Eden işleri boýunça ekranyň öňünde aglap düşündirip, olar ömürlik, ömürlik türmä girerler. Owdandepede oturarlar. Olar ýaly bolmaz, olar ýaly adam şekilsiz adamy gynamak, itje döwürmen. Ol Owdandepäň men maglumatlary düýn aldym ol Muhammet aga ýaty bilemok. Mümkin däl o zatlar. Şo Maduroňkam şon ýanagy baga-la, şu wagt aýyrdy-la şony. Siriýaňkam şolar ýaly. Ynanyň, şul Türkmenistan häzir gara bir gara bir zat. Biz şu zat, şul iki ataly-ogly aýyrmasak, şolaryň aşagyndaky MHM-ler, polisler, olaryň edýän bikanunçylygyň limidi ýog-a, how. Limit ýok. Sen türkmen daýza, sen türkmen gelin, sen türkmen aýal maşgala oňa seredýän ýoga. Ýa biziň däp-dessurymyz, taryhymyzda aýal maşgala biziň Mekge-Medinämiz. Biz oňa hormat goýýas. Biziň namysymyz ol. Olar wapşe bispridellere geçdik biz-ä. Ola garşy indi bispridel bilen göreşmesek, başga alajam ýok, galmady. Bäş ýyllap kanun ýoluny aýyp gördük. Şolar kanunçylygy çykak çagyp gördük. Üns beriňow, biz oppozisiýa halk bolup kanuny hormat goýmaly adamlar, kanunçylygy ýöretmeli adamlary kanunçylyga çagyrýasow. Biz oppozisiýa bolup, biz halk bolup prezident konstitusiýanyň, kanunçylygyň garantyny kanunçylyga çagyrýasow bir. Nirede bar şo zatlar? Ol Hudaý saklasyn. Myrat aga ýaňy bir neme dile geldenini aýdaýyn. Men Eýranly bir türkmen aýaly Türkmenistanda türmä basjak bolup Aşgabat şäheriniň häkimligi onsoň Ahal welaýatynyň prokurory Kenbeň orunbasary gol çekip, eýranly türkmen aýaly aşgabatly türkturmä başlak bolýar. O Baýram aga diýip biri bar, indi bilýändirler köp, şoň aýaly. Şon ony başlak bolup, mundan bile bar. Men etdirtmedim şony. Men aýtdym, eý, göt beren binamyslar. Siz bilýäňizmi, eýranly türkmen aýaly ştada bütin ömür ozan eýran türkmenleri bilen duşman bolarsyňyz. Men şony basdyrmaýan, basdyrtmadym. Baýram aganam basdyrtmadym. Bula bar-a, ýerinde durmajagyny bilseler, pul aljak bolup, hemme binamysçylyk etýärler. O pahyryň hiç günäsem ýok. Diňe Baýram agaň şony zorlap, gorkuzyp pul aljak bolup eden işleri. Şol üçin gaty durmasaň, bulaý o bigünäleri doldurdylar türmäni. Türmäň içindäki ýatanla togsan prosendi bereke degerine günäsiz. Bereke degerine günäsiz. Eger çala kiçi günäsi hem bolsa hökümetiň günäsi bilen türmede ýatyrlar. Hökümet şolary mejbur etýär ogurlyk etmäge. Iş bilen üpjün edenak, hökümet içinde işlänlerine ýaşan ýana gaýylyk tölänak. A onsoň sen ýaşamala bir ýerden ogurlyk etmeli. Şol üçin hem togsan prosent Türkmenistandäki türmedäki ýatanla bigünä. Şu birinji baran günümiz hem şolaň hemmesinden boşatýar. Hökman, hökman boşatmaly Muhammet agam. Ýa ol masgaraçylyk Hudaý saklasyn bolmaly däl. Indi biz esasy temamyza geçeli, Muhammet aga. Häzir biz umumy düşündirdik. Indi biz nähili galmaly? Biz näme, nähili şu iki sany deýusy biz tussag etmeli? Onuň metodlary we onuň wariantlary ummasyz. Birinji bilen siz eýýäm metjitlere her bäşinji gün barmaly. Nesip bolsa biz metjitlerden ýene ýöräris. Taýar boluň, biz ýene sizi çagyrarys ýöremäne. Her bäşinji gün baryp, özüňiziň närazyçylygyňyzy görkeziň. Režim çekilip başlaýar. MHM-ler, polisler yzlaryna çekinip başlaýar. Şonuň üçin her bäşinji gün biziň aktiwistlerimiz barýar metjitlere. Hem adamlaryň sanyny biz kesgitleýäris. Biz görýäris, size çalyşmalar gerekmi? Siz nägiliklerinizi bildirjekmi? Siz herekete girjekmi? Girjekäm biz şony analiz ederis. Şoňa görä-de biz sizi çagyrarys. Ikinji, ine futbolny maç bolýar. 40-45 müň adam Olimpik stadiona barýar. Ine şo ýerde haramdag, haramdag ýok bol, gurbanul ýok bol diýip gygyryp bolýar. Kimiň gygyranyny bilip bolmok şo ýerde. Uly bir stadion. Şo ýerde, ýagny üýşüp, şo ýerden ýöräbem biz ýeňip bilýäris. Ondan beter adam geregem däl, kyrk müň adam şo ýerde. Birkisi ýöräp gitse, hemmesi ýöräp gider. Ine, olam bir şans. Tä ofisialna hökümetiň özi üýşürýär adamlary. Şo ýere daşyna bar, daşyndan Ronaldany görjek diýip barsaňyzam, daşynda dursaňam, çykan adamlara sen eýýäm ýaňky fors berýäň, güýç berýäň. Şanslar köp. Haýsy şansymyzy ulansak ulanyp bilýäris. Birinji bilen, siz edil şu günden başlap eliňizdäki telefonlar, zapiski ustroýstwolar bilen MHM, polisleri, hökümetiň kezzapçylygyny surata, wideo alyp, Görýän kemçiliklerňizi, ýollaryň erbetdigini, kanallaryň, zeýkeşleriň, howuzlaryň ýokdugyny, toklaryň ýoguny, togyň öçýänini hemme ýagny erbet şertleri siz bütin dünýä çykarmaly. Bikanunçylyklary, Bir düzgünçilikleri bütin dünýä çykaryň. Onda ol Türkmenistana wlýaniýe edýär. Türkmenistan ýuwaş-ýuwaş ýaňky nämä başlaýar. Şoň üçin ine şondan başlamaly birinji bilen. Ony başlamak üçin hem oturan ýeriňde edip bolýar. Ikinji siz daşynda Siz Türkmenistanyň içinde bir-iki adam tapyň. Gerek bolsa puluna kömek ediň. Kiçijik gruppa ýasaň. Türkmenistanyň içinde kiçijik bir-iki adamdan gruppa, ynanýan adamdan. Şoň bilen söhbetdeşlik edip, ýuwaş-ýuwaş öz planyňy taýýarla. Partizan planyň bolýarmy, ýol planyň bolýarmy, tapawudy ýok, planyňy taýýarla-da, haçanda halk çykanda eýýäm sen birki adama ynanýaň. Eýýäm sen ýaňky ýoldaşyň bar ýanyňda. Taýýar bolmaly. Kimde-kim ertir welaýat häkimi boljak bolsa, lider boljak bolsa, ýa-da prezident boljak bolsa, ýa-da deputat boljak bolsa, häzirden daş-töweregiňizde gruppa ýasaň, ýaňky toparjyk ýasaň, olary syýasatyňyzy alyp baryň, görkeziň, biz syýasatlaşdyrmaly. Tüweleme men şu gün birki sany adamdan maglumat aldym, Mary welaýatda Sadaka toý bolsa diňe politika Muhammet aga. Mary welaýat görersiň sen birinji galar. Balkan häzir ýaňky startyny berdi. Mary welaýat Ýok Çärjewem Mary Çärjew gök bazaryny. Öz welaýatyny düzer. Men gaty ynanýan Mary welaýatyň adamlaryna bular has ýiti, bular has öňe giden. Bular şular ýaly ýaňky hereketleriň her wagt öňünde. Islendik hereket bolsun öňe çykýarlar. Şonuň üçin Mary welaýatda Eger hemme toýlarda, sadakalarda diňe salowmaleýkimden soň syýasat gurluşse, diýmek olar taýar. Ine, şoň üçin Lebap welaýaty, Balkan welaýaty, Daşoguz welaýaty yza galmaly däl, Daşoguz welaýaty, Ahal welaýaty esasy agylyk sizde. Taýar boluň. Sizem syýasatdan başlaň. Bardygyňyz syýasat bilen gürleşmeli. Üçünji, ýallak gören ýeriňizde ýüzüne tüýküriň, masgara ediň. Öň-öňler, türkmen obada biri bagşylar welin künçilik etse, ýa bihepiçlik etse ýa-da umumy halkyň garşysyna ýallaklyk edip bir zat edip barýan bolsa, obadan kowýardylar ýa-da ýekeleýärdiler. Näme üçin biz ýekelämzok şul ýallaklary? Artist bolsun, iň dünýäde gowy aýdym aýdýan bolsun, tapawudy ýok. Hemme eden zady zero, eger halka garşy gidýän bolsa, eger-de kezzaby gollap, şol diktaturany gollap bizi şo diktatura bizi genosid edýän bolsa şoň abraýy zero. Akyş bolsun, Sapar bolsun, Akyş Saparow bolsun, Gurbanguly aýdymçy Gurbanguly bolsun tapawudy ýok. Zero. Şoň üçin baha beriň, reaksiýaňyzy görkeziň, ýazyň kommentariýada, bir ýerde wideo ýa ýutubda, tiktokda bir zat goýsa, ýazyň kommentariýada, sen-ow ýallak gutaran, utanyňokmy diýip ýüzüne ýelmäň. Onda ýallakyk peselýär. Onda Gurbangulyny goldaýan ýok. Gurbangulynyň fundamenti ýallaklyk we gulçulyk ýaňky ýaňky men görkezdim iki sany ýüzi keşbi ýok adamlar. Indi şolar yza çekilýär. Sebäbi halk galdygyny görýär. Halkyň tarapyna geçýärler sebäbi halk ýeňäýse bularyň külüni çykarýar. Bilýän. Şoň üçin olaram adam, olaram gorkýar. Olar güýçden gorkýar, Gurbanlyň güýjünden gorkýar, sebäbi halkyň güýji ýok. Halkyň güýji her zatda bolup biler. Kommentariýada, ýaňky poricaniýada üýşüp, şoňa kommentariý ýazyp, ýüzüni alsaň, toýa gelende ýüzüne tüýkürseň, ynanyň, Çeçnýa bolsun ýa beýlek milletlerde toýa baryp aýdym aýtsaň ýallak bolsaň ýaňky şo sahnada urup gidýärler seni. Öňe urýardylar bagşylary. Meň ýadymda ine meň inim Hytrowkada bagşylara seredýän oglan onunjy klasda okaýardy bagşylara ýaňky hiç kim degmez ýaly şu ýerde seredýärdi göwresi uly bolansoň. Öň urýardylar. Akranasy bardy. A häzir näme? Ekranda, telewizorda özüni görkezip ýallaklap aýdym aýdýan adam häzir bir ýere barsa star bolýar ol. Ol star däl, şo kezzap, şol gyranlegen şu diktatorlygy saklap sizi şu güne salan ol. Dogry düşüniň. Duşmanyňyz şol. Tapawudy ýok şoň. Biz şoňa düşünmeli. Ine şo üçünji göreş. Ýallaklara garşy göreş. Onda ol ýallaklar öňe çykmaýar, çekilip başlaýar. Çekilip başlasa, Gurbanlyň daşynda diňe negatiw bolýar. Gaçyp gidýärler bular. Bular bilýär. Final. Ine şony etmeli. Dördünji, ýaşulularymyza ýykylmaly. Ýaşululary tapmaly. Abraýly ýaşululary. Ýaňky taryhy bilýän, geljegini hasaplap bilýän ýallak däl normalny ýaşulara aýtmaly şo ýaly ýagdaý näme etmeli diýip maslahat soramaly şoň ýanynda bolmaly şolar poddežka berseňiz şolar size liderem bolýa ýolam görkezýä ýöne gowy ýaşuly saýlaň ol metjitlerdäki ýallak mollalar däde metjitlerde gowy mollalar bar saýlaň daşynda üýşiň Eger bir akyllyrak adam bolsa daşynda üýşüňde gollaň şony. Şoň bilen boluň. Şoň bilen syýasaty hemme zady gürleşip siz kelläňizde eýýam syýasaty gürleşip geljek jemgyýeti ýasamaly. Şondan başlaýar birinji ädimler. Muhammet aga Näme goşsaň ine şu men 4 sanysyny aýtdym. Ýaman gowy birinji ýene men aýtjak şu wideolary ýaýradyň. Şun ýanak çykyş hem wideo alyp wideo ugratmagyňyzy, ýurdyň içindäki kemçilikleri wideo düşürmeklik, wizýatkan garşyna göreşmek üçin wideo düşürmeklik. Şu zatlaň hemmesini edilmeli. Ondan soň ýene men bir gowy bir neme bar lozing ýazmaklyk. Şu wideo kamera ýok ýerine zat lozing ýazyň güm bol güm bol güm bol e dige şu güm bol ýazyň siz özleri düşünýänler hiç bir kynçylygy ýok şu oturan turan ýa köçede barýaňyz bir ýerde daş bilen güm bol diýýär ö o berdi muhammet gowy düşünýär şu her bir güm bol diýdigiň bar a şony ýatyrmaýar şo gije eýýämem habar şoňa ýetýär hökümetiň işgärlerini gününe goýmalylar Gorkup ýörsün. Hemişe ol gorkyny indi olaň içine salmaly. Näçe biz gorkyny hökümetiň içindäki işleýänlere girizip bilsek, halk onsoň batyr bolýar. Şol üçin hem bir-biriňiz bilen maslahatlaşyp, hökümetiň etýän proýektlerine garşy çykyň. O syýasy zat däl. Ol Balkandaky edişleri ýaly. Biderek jaýlary gurdurmaň. Gelegünçä şu ýoly döret, ondan soň gurun diý. Dogry, ine şu ýerde biri gaty gowy inte neme berýär, gurluşyk ýaňky gurluşa garşy hereket diýýär-dä. Muhammet aga, Hökmän gaty dogry etmelidir. çün gurluşa garşy hereket näme diýdigi-dä, ýagny biz Ine gurluşyk gurban bir ýerde gurluşyk etse üns beriň şo ýerde pul ogurlanýa elli prosent pul ogurlanýa bir ýerde gurluşyk ýol gurluşyk beýle gurluşyk bolsa ogurlanýa eger ýol gurluşyk bolsa size şo ýol gerek bolsa zat diýmäň ýöne bir bigerek zatlar gurulýan bolsa ýa-da kotej gurup onam halka satmaly bolsa duruzyň stop Bize elýeterlik däl şu kottejler. Birinji bilen logistikany, köçeleri, kanallary, howuzlary, beýkeşleri, elektroprowodlary, ýagny biziň üpjünçiligimizi, biziň şertlerimizi gowulaşdyr. Onsoň gurluşyk et. Onsoň arkadag şäherini gur. Birinji welaýatlary düzet, şäheri düzet, şäherlerimizi düzet, obalarymyzy düzet, etraplary, aýlyk pensiýa, aýlyk pensiýalary düzet. Biziň bir bize bir seret, Itleriňe pişikleriňe ýaňk atlaryňa dälä bize bir seret. Onsoň biz seredensoň näme etseň şony täzelikçe ine şol bir ýerde gurluşyk açdygy gün şo ýerde zabastowka. Baryp aýdýaňyz şo aksiýa geçirmeli şu gurluşyk meselesi boýunça ýa-da şo ýere baryp arzlaryňyzy aýtsaňyz şony duruzýar. Bize şu gerekgäl how ýaşuly iýmäne çöregimiz ýok işimiz ýok zawod fabrik gur obalarda etraplarda Biz bir işlärli pul gazanaly beýtme senow seň dört ýüz elli million dollar metjidiň kime gerek adam barmy ýa oýra o biziň pulumyzy sen sowýaň biziň pulumyzy bize sowaý bir gezek diýip baryp aýdyň aglamadyk çaga emjek ýok edeňzok hiç zat ýok ynanyň Gurbanguly Berdimuhamedow biziň aktiwistimiz DBT aktiwisti bolan bolsa Biz eýýäm ýeňerdik. Üstünlik diktatory ýeňerdik. Üstünlik diktatory ýeňerdik. Putinam ýeňerdik. Gije günüz ogurlyk boýunça ogly, gyzy, üç bolup gije günüz dogan garyndaşlar bilen gije günüz işleýär. Ynanaňyzokmy? Siz zähkan kime berýäňiz? Şolara berýäňiz. Şolara ýetýärdi ahyr. Muhammet aga, şunuň bilen efiri gutaraly. Aýtjak zadyň bolsa aýdyp bilersiň. Ýon. Bir soň bir gürrüň ederis, şu bir topar äri tapylypdyr, şu Türkmenbaşy, Türkmenbaşy diýäýne. Şu häzirki hökümet gurluşygy. Hä? Aýratyn gepleşik edäýeli şoňa. Hawa, şoňa. Şu häzirki şu prodolženiýesi şu, şoň eden zadynyň netijeleri, miweleri şu Berdimuhamet. Şol üçin on ýanak zada aldanmaýlyň. Sebäbi şu wagt bar Amyrat aga, ýurduň içinde syýasy üýtgeşiklik çalt barýar, hemem dünýäde, hem regionda, hem Türkmenistanyň içinde. Onsoň bir topar adamlar Türkmenistanyň baýlygyna göz tikip başladylar. Şol üçin biz başga adamlary gelip ýene-de Türkmenistany talar ýalak etmäýli. Olaň aldawlaryna düşmäýliň. Şol üçin hem şu uly wajyp bir zat. A Berdi Nyýazowyň aýaly ýewreýdä, eger ýewreýler günäkär bolsa, onda näme, başga biderek gürrüňler başga zat etýärler. Şol üçin şuň üstünde durup ýörite gürrüň etmeli. Ä Nyýazow iminde bir gurluşygy gurdy döwlet gurluşygyny, netijesi ä şu günki owunja. Ordendepäni guran Nyýazowdyr. Hawa. Öz halkyny gynarýar şo ýerde. Men size bir zat aýdaýyn-da, Men Türkmenistanda ýaşadym we şo ýerde ýaş oglan bir öňe gidiji oglan biznesmen bolup işledim bir biznesmeniň üç sany biznesmen bolsa şoň biri mendim Türkmenistanda gaty öňe gitdik i şo ýerde biznesini ýöretmek üçin men Žadany Hramowy we o beýleki Umnowy şolardan maglumatlar alýadym dogan-garyndaşlaryň üstünden, ýa-ni olaryň dogan-garyndaşlaryň, dostlaryň, ýarlaryň, ministriň, kabinet ministriň nirä Saparmyrat Nyýazow, ýa-ni barýar, näme edýär, haýsy gadagançylyk girizjek, ine şuň öň bize şo degmez ýaly, ýa-ni öňümizi almaz ýaly, özümizi gorar ýaly şony slewdit edýärdi. Men size bir zat aýdaýyn, häzir şok bolarsyňyz. Nyýazow Togsan aljy ýyl togsan altynjy ýylda ýörite inostannyý kompaniýa öz Pöwrizäki öýünde türme gurdy. Diňe ministrlere garşy. Şol adam her gün köşgünden çykanda, şol Pöwrizäň köşgüniň içinden çykanda, şo türmäň içinden geçip gidýär we şolara olar ýaňky kamerada otyr, ministrler, kabinet ministriň ýa kim aýyrsa, We şulara aýdýardy. Entek owdan depe urlanokdy. Aýdýardy. Gördüňmi? Men saňa aýdypdym-a! Sen etmediň şu aýdanymy. Ine häzir boh bulaşyp otyrsyň diýip. Gidenine we gaýdyşyn şoň içinden geçýärdi. Gaýdyşynam aýdýardy. Howwa! Nähili indi diýip, ýaňky şoluň üstüne gülýärdi. Şolar ýaly bir nejis adam. Oň bir siziň siz kartinkasy görýäňiz. Hakykatdan hem şol ýaly nejis. Soňky üç-dört ýylda öz kölegesini atyp ýören adam, ýanyna hiç kim baryp bilenok, pissaleni çykyp gorkup kölegesini atýan adam, gyzlary basseýne zorlap bogup öldürýän adam şol. Ýaş gyzlary. Olaram soň ýitirim edip ýaňky gumda gömýärler. Men köp zatdan habarly. Entek üstlerini açarsyň. Muhammet aga şoň üçin dogry diýýäň Nyýazowyň Hakyky taryhy intek halka ýetenok. Türkmenbaşy diýip ýetdi, hakyky taryhy ýetenok. Şoň üçin kim şoňa neme ýa gowy diýen bolsa ýalan aýdypdyr, hakykydyr bilenok. Gelasyn diskussiýa, biz çagyrýas açyk. Onda şunuň bilen efir ýapaýaly Muhammet aga. Hort bolýar Myrat. Men türgenleşigim bar, men türgenleşige gitmeli. Hormatly watandaşlar, ine şul mesaj Azat Haýytbaýewa ugrukdyrylýar. Ine Myrat Gurbanow her gezek çykyş edende arak içip çykýar zat edýär, men sportsmen, arak zat içemok. Häzirem Ramazan aýynyň öňki aýy hiç ýaňky haramlyk etmeli däl, hiç neme etmeli däl. Arassalanmaly, nesip bolsa ýigirmilerine fewralyň Ramazan aýy başlaýar. Mukaddes aý. Şoň üçin bizi özi bilen deňeşdirmeli däl, biz sen ýaly däl. Biz arak içemzok, biz masgara olamzok. Ol öňümdäki swet bilen yzyndaky swet gyzdyrýar ýüzüňi we gyzyl bolýaň. O sebäpli sen arak içýär, ine, arak içip çykýar diýip aýyp bolanok, sebäbi biz Hydyrow däl. Ol bergmen swinýa däl, biz arak içip, nämede, efirde ýykylyp, piýan bolup biz uraýanok. Biz göreşýäs. Muhammet aga men arz etýän bolsam efire çykýan bolsam men indi hiç wagt efire çykmaýan. Şoň üçin Aý biderek adam. Ýok indi men aýdyp goýýanda efirlerinde aýdýa bir topar biderek zatlar aýdýa. Aýdýamyş diýip eşitdimde men şoňa men jogap berýän. Şunuň bilen hormatly ildeşler biz size bäş warianta golaý nadýožny wariant görkezdik. Nähili Iki kelleli prezidenti aýyrmak üçin. Türkmenistan halkyny agyr güne salan iki sany deýýus, kezzap, A harpyna şermende, bisowgat adamlary, moşennik adamlary nähili aýryp bolýar? Biz size görkezdik. Ulanyň. Biziň kontaktlarymyz bardyr, ine men häzir görkezýän ýene bir gezek. Ine meniň telefonlarym, üns berip serediň. Islendik wagt jaň edýäňiz, jaň edip bilýäňiz WhatsApp-dan ýa-da Telegram-dan. Ine Telegram-da öňünde Telegram diýip ýazyňyz. Şo zatlary ýazsaň Telegram-da men çykýan, gön ýazýaň. Myrat aga galasowy goý senmi diýip men size galasowy goýýan onsoň men gepleşip bilýäňiz. Eger siz daş ýurtda bolsaňyz, men ine hemmäňize aýdýan. Islendik operator bilen jaň edip bilýäňiz WhatsApp-dan, Türkmen hökümeti diňläp bilenok. Hiç zat edilenok. Sebäbi bir tarapy Frans tarapy, beýleki tarapy başga bir döwlet. Türkmen döwlediň ora ýaly mümkinçiligi ýok, Amerikanyňam ol ýaly mümkinçiligi ýok. Hiç kim diňläp bilenok. Telegramda ýazýan zadyňyzy, gyrsawy zatlaryňyzy hiç kim aly bilenok. Şonuň üçin gorkmaň. Hoş sag boluň indi gepleşiklere çeldi. Muhammet aga köp taňyrýalkasyn. Gelip ine öz pikiriňi aýdanyň üçin. We tizden gutulyň. Siz öňküden aýtdyňyz, men bir gün gurbagyna sögmesem ýaşabilemok diýip. Ýagty biz size garaşýas. Bolýa daýy. Bolýa hoş sag boluň.